Bang' Sabato, Maria nyar Magdala noringo e liel kendo noneno kidi kogol e liel. Omiyo nowacho ni Simon Petro gi japuonjre mane Yesu ohero, Gisagolo Ruoth e liel kendo wakia kama gikete. Eka Petro nowuok gi japuonjre machielono. Ne gidhiyo Kaliel. Gin ji ariyo ne giringo kaachiel, to japuonjre machielono noyombo Petro mokwongone chopo e liel. Eka kokulore Mong'iyo, noneno nengni ka ni piny, to ne ok odonjoe. Simon Petro bende nobiro koluwe, kendo nodonjo ei liel, moneno nengni ka ni piny, kod kitamba mane ni e wiye ka oketi kanyachiel gi nengni. to koketi kar kende. Eka japuonjre machielono, jal ma nokwongo chopo e liel, bende nodonjo, moneno, noyie. Nikech ne pok ging'eyo weche ma nondiki ni ne onego ochier oa kuom jomotho. Eka jopuonjrego noa Nodok dala. To Mariam nochung' e dho liel oko koywak. Ka noywak, nolung'ore mong'iyo i liel, kendo noneno malaika ariyo morwakore gi nengni marachere Kobet kama noketie ringre Yesu, achiel yo ka wiye, machielo yo ka tiendene. Ne gipenje ni, Nyako, iywak nang'o? Nodwokogi niya, Nikech gigolo ruodha kendo akia kama gikete. Kosewacho wechegi, nolokore moneno Yesu kochung'. To ne ok ong'eyo ni en Yesu. Yesu nopenje ni, Nyako, iywak nang'o? Imanyo ng'a? To en kogalo ka en jarit puodho Nowachone niya, Ruoth, ka in ema ikawe, kona kuma ikete, adhi akawe. Yesu noluonge ni Mariam. Nolokore kendo nowachone ni gi dho Hibrania ni Raboni, tiende ni japuonj. Yesu nokone niya, Kik imula Nikech pok aidho adhi ka wuora, to dhiyo ir jowetena iwachnegi ni, 'An aidho adhi ka wuora kendo ka wuonu, ka Nyasacha kendo Nyasachu. Mariam nyar Magdala nodhi nowacho ni jopuonjre niya, Aseneno Ruoth! Kendo ni Yesu osewachone wechego. Ka nochopo odhiambo chieng'no ma en chieng' mokwongo bang' Sabato, dhoudi nochiegi kama jopuonjre ne nitie nikech ne giluoro Jo-Yahudi. Yesu nobiro nochung' e diergi mowachonegi niya, Okue uru! Kosewacho kamano, nonyiso gi lwetene gi ng'ete, eka jopuonjre ne mor kane gineno Ruoth. Yesu nowachonegi kendo ni, Okweuru, kaka Wuora noora, e kaka an bende aorou. Kosewacho mago, nokudho muya kuomgi, mowachonegi niya, Nwang'uru Roho Maler. Jomuweyo richogi, richogi nowenegi. Jomuwachonegi ni richogi ok owe, richogi ok wenegi. Thoma miluongo ni Rut, ng'at achiel kuom ji apar gariyogo, ne ok ni kodgi kane Yesu obiro. Jopuonjre moko Nowachone ni, Waseneno Ruoth. To en nowachonegi niya, An ka ok aneno wang' musmal e lwetene, kendo aketo lith lweta e wang' musmal, kendo aketo lweta e ng'ete, ok anayie ngang'. Bang' ndalo aboro, jopuonjrene ne nie ot, kendo Thoma ne ni kodgi. Yesu nobiro ka dho ot olor, nochung' e diergi mowacho niya, Okweuru. Eka nowacho ni Thoma ni, Kel lith lweti ka, kendo ine lwetena, kendo iket lweti e ng'eta, kendo kik ibed ng'at ma ok yie, ng'at ma yie. Thoma nodwoke ni, Ruodha kendo Nyasacha. Yesu nowachone niya, Nikech inena emomiyo oyie. Gin jomogwedhi mane ok oneno to noyie. Yesu notimo ranyisi moko mang'eny bende e nyim jopuonjrene ma ok ondiki e kitabuni. To magi ondiki mondo uyie ni Yesu en Kristo, Wuod Nyasaye, kendo kuyie mondo ubed gi ngima e nyinge.